Odiesi. Eh, aluach. Mae gini koro wanenore. Bwana ne kaka ilando bwana. Bwana in bi apenji niya. Eh. Bi isesero nyathi e Facebook bwana ma sama isere bwana duonde lit. Bwana duonde lit ma e- e- inyere. Bwana picha kende moketo. Picha moketo. Odembo duonde. yaye ne kapo ni ne facebook inya we ni bere sidika bwana to we ibi romo go chieng miromo go nyathi We- kwar mo- ma- we- manoma we kuru chieng moko iromo gi nyathi Eh. Eh?
isineno nyathi ma kineno facebook tiwe mana ni iwacho mana ni yawa nyathi ni kawuoyo to olaw dhi olaw dhi dede ilweno olaw kiko muony kata olaw nikech iweno olaw dhi dede iwe ni iwe no law dhi de idhi dede bash koro ne Eh, panga yado gi nyathino udwa romo Igeni nyathi ko isefwenyore sama nyathi ma nyako keto picha e Facebook Eh. okwongo timo gima iluongo ni ojipodoa ma iluongo kisungu luongo ni makeup yes Eh. makeup okwongo keto makeup Ehe. koseketo makeup Ehe. toketo ginene aisado aisado mano ma Aisado ikia.
Mano olielo yier wang'. A- Aisado en gima kani Aisado. Oli. Then then ochako keto Aisado kanyo medo gima miluongo ni Q-Tex. a a Q-Tex pod en e wang'. I I pencil.
I pencil.
Yes.
Ko- Koseketo I pencil koko keto jivi Vitu mane bwana. Aliwaje wacha wacha kusinge jiwa. Moro mi- moro mi te- moro mi- mi- mimuone dhok kama ba- ba- ineno ka ng'ato dhoge kwar Ya moro- ndoge kwar. moro yelo Mano buko wange face Eh, face. bas mano e gima sani slay queen timo kata ok slay queen kata nyithindo manyiri Nyithindo kata mana manyiri te. dekni kata dekni Dekni dekni gin madongo. Eh, dekni gin Nitie ma- dhako gi mon.
Ah, dhako mano ka en achiel Dekni ging'eny.
Dekni mano koro gin mon mang'eny to mon mopong'.
Mano mon miluongo ni mondni. Ine to mon mopong'. Eh. Koro iluongo ni dekni. Dekni mang'eny.
Eh. Iwang' nyathi ojipo dawa ma ginene ka tiwe mana ni ni gine street light. Iwe no wuok Zanzibar.
Eh. We koro pang koro idhi rado gi nyathini. E Nairobi CBD ka.
Eh. Be ning'e ni kuon ma gihero romo en kaka iwinjo kowacho ni rita sitachuma tomboya. Mano e kuma ong'eyo.
Eh. Ama rita ginene ambasada. Ambasada kata Kencom.
Ama Kencom.
Ama ginene. Ama Gibanji. Gibanji. Ah, ah. Ndalo moko bende gihero mwalo koni luongo ni ginene. Ah, riba dot ka luonao. Iluongo- Mano mugi cha.
Eh, Iluongo ni ang'o ni obe odi. Nyama kima mwalo ka iluongo nako yawa. Yawa, jakande je. Jaka ne. Bwana ne. Eh, Chieng' moro bwana dong' otimore bwana otimore marach. Wiko uchikoru. Ah ah. Eh.
Gima nakwongo timo akwongo atundo. Eh, ikwongi tundi chopo.
Atundo kacha prior to the time.

Then I I take a pose. yeah, yeah, that is Take a pose. Eh, Yeah, watu yeah. hivyo hivyo ni- Adiria, adiria. Eh. Yana dia bedo kamoro moko neno, Moko konya ni pon- nena. pon ni kawo ne cover. Eh, but en owuon, Eh. en anyalo Eh, nene. ni nyalo nene. Yeah.
Tidhi aluo ji dhi ng'eye nade mar no jipo jipo. Ah, ah.
Dongo ni simu. Eh, simo Did koro I, tiyo. did I like any an e tie supermarket ma hmm. ginene ka ma, ma jakan jil ma jakan jil kata an e tie tomboya ka tomboya ka ko ing'e ni nyathino dhi chado wuoth eh, kabiro kanye tie eh, tomboya ting'e ni seche go in ionge tie tomboya in ing'e kuma intie pondo kamoro in in galitos Galitos eme kao kao. E kawe kawe vector, gi galitos. Kuri galitos. Wangi ni ka tombo.
Wangi wangi menye tombo. Kuri ne. igone simu igone simu dong to nyisi ni asetundo to kotunde tie tombane e tope ni Eh, umevaa aje umevaa aje weyu itigidi nene nene nene ni mare bwana kanya makopole neno kanya thi bwana tiende chalo toothpick ing'ado simu ni swa mi werigo mi wacho ni ma, ma be machadi mi dogi dogi facebook Midogi dogo e Facebook mi confirm. Ni Angelina ng'ane ne?
Ni iluongo nang'o cha nying moko makala. Is the lady she is? Yaani ipenjo ni. Kosi oro kosi oro ng'at. Is the lady she is or she has deleted a vote. Eh? En vote. Nyathi jal bwana makata kondakta mantie ken komberberi. Bas.
Sani be kora dani mondo iwuog ane gi gine. Joma dhi live. joma dhi live Eh. mago jo facebook mago tho Eh. koso live man Joma go thum. ji te koso live kata owa- wawuo gi jo- jogine jothum e jothum eh, ma joluowa Eh. to bwana loch ka en mana gima serious ming'iyo An mana- gima serious.
in gini wadano dhine nyaka jotelo e jotelo madongo e jotelo madongo

Uge ni joma go. The people who, who go live. Eh, koro ng'i kuma viewers donje mondo imi- imi- iriw kisungu no mondo donje. Okay, for uh, the people who go live, Eh, Idhi maber. don't take control on society. Yani tenia, kik iti gi ji marach. Same the life.
Do- Ji koro en society. Eh, eh, Dong, yani Joma ng'eny.
Eh, ji mang'eny mang'iyi joma ng'eny wanyalo wacho kata jo nairobi Jo tekoni Nairobi kata nyaka jo Kisumu, eh, mombasa Mombasa mano iluongo ni society Society. A society. society as a- as a whole. Iye, ah, mano koro koro iketho ok a society as a whole kanyo koro ing'eni kia society Eh. Koro ok imedo ol, koro iwacho ni association. Association.
Yes. Association donge en biashara ba. Huh? Donge en gima ji oriwore na en koro biashara ba. Society mm. en ka ji matin. Then the association. Association koro gin uh, gatherings of many people. Association. Yes.
So society gin jomubet e ot. Niyo live magine mawuot joma watch tv Eh, eh, iluongo nang'o gin eh, gin- Society. society then association Eh, gin koro gin kara wagol association wadhi mana gi society Wadhi gi society. bas Eh, koro gima watemo wacho ni kwong ing'i kopo ni golo pesa kwong ing'i kaka ng'ano orwakore Mano ja live. Kopo ni nosedhi live mokwongo. Ng'e gima orwako.
Ioro ne tip. Ehe.
Ioro ne tip, ioro ne tip. Eh. Kodhi live kendo mar ariyo, ng'e kaka orwakore. Dog e live mokwongo cha. Kineno ka ng'ano go thum to kaka orwakore, lepe poge gi bul kopo no jadra poge gi poge gi bul mogoyo e, tek tek tek mano ng'e ni pesa ni chanyo choko konye kik ichak ior kik ior kendo don't send mano chal ka gima pesa ni onge gima timo mano pesa ni onyomore odharawo pesa ni odharawo pesa ni emomiyo emomiyo ok obi koleto ni yor ne te ing'e ni kik miyo ng'ato pesa to ineno konyiewo go wuoche bwana imor kata ni pesa ni ni kare en pesa moro ma important yeah madi you fe- you you you feel important importance you feel attires

to the guy who was beating the drum or the singer. Eh, The singer ema koro wang'i ahinya. We Wale. gigi ja drum. Yes.
The singer.
Ja Bas- drum ing'eni nyako kata drum kopando tiende to ok bu. Eh. Eh, lakini ja thum. Koro sani Mm. eh, wadwa nyiso jo- ginene fans Fans. ni ok osebedo kodwa maber ahinya Mm. Ok dhi maber.
nyaka ne covid ni chakre sana sana jothum to bet yuto Eh. nikech jothum ko- kodhi live to giyornegi gik moko matin michamo iore to mcs master of ceremonies wan ing'e ni wachiemo mana gi dhowa aluoch kane to- kiwuoyo ikichie e kichiemo ang' ne wawuo gi ng'a ni dhi live ni dwa wuoyo ni da wuoyo ng'a dhi orni pesa mosenindo chon ka ng'iyo aluoch wuoyo Iwacho ang'o?
Iwinjo- Iwinjo ma kopenjo min ode ni iwinjo wach gini wacho ang'o? Lodi ni wacho ang'o kani? Ok one. To en onindo sema na kawe. So we want to take this opportunity. Koso wachak wuoyo gi bul. Be nyalre? Wanyalo chako sono. Koro ibro lu- wi- luonge niya Iwuoyo tigo bul.
drum stock.
Yaani kata drum sticks. Wewe bateri ni ya. Iko bul tiwuo. Eh, tiwuo mondo Igo bul. eh, kata ng'ama ni live nene to koni to nene jogi gi Yes. tich. Koro en Koro en nyisgi.
en nywendo.
En eh, ny- nywendo gima oriwore mang'eny ny- nywendo. Gima onywandore. Kuzo- ku- Kuunganisha.
Sentence. Mixing.

Alwach we wacho gik misomo e dictionary ti ibiro- ibiro ng'ara nago ka. Owacho wacha kisungu ma owacho pile. Ng'ato koro biro wa- eh, Alwach to ong'e kisungu malich. No, Eh, anang'a mong'e kisungu. Eh? You What do you navigate. know? What do you know about photosynthesis? Photosynthesis.
Yes.
What is the meaning of photosynthesis? Eh, Nang'e chon

It's, uh, uh, it's something that can take place anyhow when ejaculation can uh, pretend to be carbon oxide. Bwana, ejaculation. Bwana, yeye ni kao. Ikao gik matimre wi gari, re- inywando gi gik matimre tok gari. Ejaculation ni gibe.